ndi khou livhuwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News vha tshi khou a vhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha dzhanele ya PLOS Computational Biology, vhasedzulusi vha ri zwi nga konadzea u vhumba thaidzo dza malwadze a mmbwa musi i tshi aluwa. Vha khou amba izwi nga murahu ha musi vho kuvhanganya data kha nyimele dza mutakalo dza ḓana furathi u bva kha mmbya dza zwigidi zwa fumbili rathi na maḓana a rathi fumi iṋa ngei kha ḽa United States. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Chicago. Mvula khulu dzi vhangwaho nga maḓumbu madzikule dzi ḓo engedzea nga phesenthe dza furaru ṱhanu kha ḽa New Zealand, Izwi ndi u ya nga bammbiri ntswa ya tsedzuluso yo ganḓiswaho kha dzhenali ya Geophysical Research Atmospheres. Vhorasaintsi vho shumisa data u bva kha mimodele yo fhambanaho ya kilima na zwikalo zwa vhubvisa gese. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga National Institute of Water and Atmospheric Research. Vha tshiimiswa tsha Limpopo Voluntary Group Scheme Board tshi no khou shumisana na Old Mutual vho ṱanganedza khumbelo dzi bvaho kha zwiimiswa zwi sa shumeli malamba dza uri vha thuse kana u lambedza izwo zwiimiswa nga ṱhoḓea dzazwo. Matsapha Phaphani Drop-In Centre yo vha tshiṅwe tsha tshiimiswa tshe ha ṱanganedzwa khumbelo yavho ya u lambedzwa ha dziṅwe dza ṱhoḓea kha tshiimiswa itshi. Mbamulovha nga Mugivhela wa ḽa fumi rathi, ho vha na mushumo wo ṱanganedza thundu dzo lambedzwaho mudzulatshidulo wa bodo ya Limpopo Voluntary Group Scheme tshiṱirikini tsha Vhembe Vho Mbangiseni Rakhangana ndi vhane vho vha na zwinzhi. Ee, nṋe ndi Mbangiseni Rakhangana, District Chairperson wa Limpopo Voluntary Group Scheme Board ine ya khou shuma yo farana zwanḓa na Old Mutual. Kha miṅwedzi yo fhelaho ro no henda over. Phurodzhekiti mbili, ri yo vha ya vhuraru ha matsha phaphaphani, ro henda ova. Thundu dzine dza wesa ova 107,000 ndi dzone thundu dze ra vha ṋekedza, zwithu zwoṱhe ro vha fha, dzo badeliwa dzo sala khavho. So, riṋe ri komiti ya vhathu vha no khou tou volonthiyara vha tshi bva kha dziḓipatimennde dzo fhambananaho, we are eight. Zwi tshee zwo ralo, mulanguli mutshimbidzi wa matsha Phapaphani Drop In, Vho Thilivhali Rudzani vho vha na maipfi a ndivhuwo.
Ndi masiari ndi nṋe Vho Rudzani Thilivhali u bva Mafhama dza Phapaphani kha tshiimiswa tsha Phapaphani Child Welfare and Resource Centre. Ri vha ri khou shumana na vhana. Ndi khou livhuwesa zwa vha Limpopo Volunteering Scheme zwe vha ri itela zwone vha ri donater. nga dzi equipment vha ri donater na nga zwishumiswa zwine ra ḓo shumisela vhana na nga laptop ine ya nga ri thusa uri vhana vha vho riṋe vha vha i gude na nga zwithu zwa zwinzhi u fana na dzi bola zwi a ntsha vhana zwiṱaraṱani ri khou pfha ri khou livhuwesa ngoho. kho livhuwesa ra dovha ra livhuwa na community ya matsha ye ya ḓo dzhenelela vha ri sapota ra livhuwa na musanda vha vho riṋe vho vha vhathu vhe vhane vha khou ri sapota ri khou livhuwesa nga maanḓa mushumo u tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa ri khou livhuwesa muṅwe na muṅwe we a kona u swikelela fhaḽa ri livhuwesa.
A khou guma ngo rali mafhungo fhano kha Bellerin News. Muthetshelesi kha vha bvele phanḓa na u ri tevhelela hune vha ri wana fhaḽa kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube. Vha nga ḓi dovha hafhu vha dalela siaṱari ḽashu ḽa Facebook hune vha ri wana fhaḽa kha Bellerin News kana u ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi Vhavhuyelanaho tshifhingani tshi ḓaho.

tshifhinga vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606 mulaudzi transport service no place is too far to reach
wangania zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha belrand brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone a vha ri kwame zwino zwino 083